Illum se nagħtu ħarsa lejn ġgant fir-riċerka tal-istorja ta' Malta. Se nitkellmu dwar il-Professur Godfrey Wettinger u l-pubblikazzjonijiet tiegħu. Wettinger iddedika ħajtu lejn ir-riċerka tal-istorja, kif ukoll ta' kontribut qawwi fl-istorja tal-lingwa Maltija. Dan diġa rajnieh meta tkellimna dwar is-sejba tiegħu u ta' Patri Mikil Fsadni tal-kantilena ta' Pietru Caxaro. Imma min kien Godfrey Wettinger? Twieled il-Mosta fl-1929. Ta' eta żgħira tilef lil missieru, li kien surmast tal-iskejjel fil-Mellieħa u l-Gargur. Wara din it-telfa, hu trabba ma' ommu fil-Mellieħa. Wettinger sab refuġju fil-kotba, b'mod partikolari fl-Enċiklopedija Brittannika. Beda jistudja fil-Liċeo tal-Ħamrun u kompla jistudja l-Istorja fl-Università ta' Londra, fejn iggradwa fl-1953. Huwa kiseb id-Dottorat fl-1971. Tul ħajtu Wettinger okkupa diversi karigi fl-Università ta' Malta u lil hinn. Huwa ngħata diversi unuri, fosthom l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-1996. Godfrey Wettinger miet fl-2015 fl-età ta' 85 sena. Primarjament imma mhux biss, Wettinger jibqa' magħruf bħala il-medjevalista ewlieni li biddel bosta mill-ideat u twemmin żbaljati li kellna dwar dak il-perjodu fl-istorja ta' Malta. Dawn l-ideat kienu ġew ripetuti għal sekli sħaħ. Wieħed minn dawn l-aspetti li dejjem kien ċentrali fl-istorjografija Maltija huwa l-fatt jekk kienx hemm kontinwazzjoni jew le tal-fidi Kristjana f'Malta matul il-perjodu Għarbi. Godfrey Wettinger meta beda jirriċerka fis-sittinijiet beda fuq suġġett pjuttost Aktar tard mill-Perjodu Għarbi, daħal fil-suġġett tal-Għarab prinċipalment għaliex kien qiegħed jistudja l-iskjavitù li għasar f'Malta matul iż-żminijiet. Minn hemm imbagħad intebaħ li kien hemm ideat li kienu forsi jmorru lura għal żmien Ġanfranċisk Abela, missier l-istorjografija Maltija, li ftit li xejn kienu ġew sfidati matul iż-żminijiet. Kien hemm awturi, fil-fatt, qabel Wettinger, li kienu wkoll lissnu xi forma ta' dissent. Per eżempju, l-idea li fil-gżejjer Maltin kellek storja tal-Kristjaneżmu ma taqtax, Eh, ċerta kontinwità tal-prattika tal-Kristjaneżmu eh, kważi kważi minn żmien San Pawl eh, sal-era moderna. U Whittinger eh, ta' storjografu xettiku li kien, kien iħobb iħares lejn il-fatti u jara eh, kif anke kien jallimna fil-klassi dak li hu probabbli versu dak li kien possibbli. U minn din l-analiżi tiegħu wasal għal konklużjoni li le ma kienx hemm dik l-evidenza li wieħed kien forsi jista' jassumi li fil-gżejjer Maltin fil-perjodu twil għarbi, qed nitkellmu 200 sena jew iktar, ehm, kien hemm sinjal ċar ta' kontinwità tal-Kristjaneżmu, ta' prattika tal-Kristjaneżmu, almenu prattika organizzata Kif jgħidu ċertu awturi u għadhom jgħidu ċertu awturi sallum il-ġurnata, dak kien kontribut importanti jekk xejn għaliex kull meta storiku eh, iġelna naħsbu mill-ġdid nirrevedu l-idejat tagħna, dak diġà huwa kontribut importanti u xekk anke għalina bħala soċjetà. Minn żmien is-sebgħiniet kien ħareġ bl-idea li aktarx il-Maltin saru ehm, Musulmani wara eh, late 70, però mbagħad fl-aħħar ta' ħajtu reġa' bidel kollox, fil-fatt u kien qal għamel agonizing reappraisal, reġa' qaleb kollox anki li kien qalu, għax qalli fil-fatt probabbli kellek ġenoċidju, u kellek katt kbira li kienet ġifi tikkonferma x'qalu ħafna sorsi primarji. U kien ġab evidenza għax ħafna jsemmu għal-ħimjari, pero mbagħad li lej l-aħħar fit-2010, ħames snin qabel miet, kien għamel talk fejn ġab ħafna sorsi primarji oħra li anki kienu kontemporanju ta' dak iż-żmien, kellek għal-ħawqal, gażwini u semmar u xmata li kollha bdew jaqblu illi kellek dak il-katte li ma kellek ġudi kienet waħda mill-kbar. Mbagħad later on Jeremy Jones kien qabel miegħu u fejqa li bażikament aħna l-Maltin Aħna d-dixxendenti ta' dawk li ġew għal dik il-mitt sena li kienet vojta Malta li kienu Għarab Musulmani u dawk illi mbagħad eh, George of Antioch kien mbagħad minn Sqallija f'xi 1127 fi żmien ir-Re George it-tifel ta' Count Roger. Kważi mhux kważi, iktar minn 30 sena wara li kien ġie l-Konti Ruġġieru, li kien batu hawn, li kien bat isqof eh, George Aventjok biex ehm, eh, b'numru ta' nsara li bil-mod bdew ġejjin allura Jeremy Jones qabel ma' Wettinger u jgħid li aħna fil-fatt id-dixendenti ta' dawk li nsar li reġgħu bdew deħlin Malta u l-Arab li kienu għamlu għaw isu l-periodu Arbi, Arbi isu 120 sena li kienu ilhom għaw. Wettinger irriċerka u ppubblika wkoll diversi studji differenti fuq aspetti soċjali, ekonomiċi u lingwistiċi li qatt ma kienu ġew ittrattati qabel jew li t-trattament tagħhom kien wieħed minimu jew żbaljat storikament. Wieħed minn dawn hu dwar it-tradizzjoni Pawlina. Wettinger kien iħobb imur lura għad-dokumenti Dak huwa l-mertu kbir tiegħu. Dak li ma kienx isib fid-dokumenti, kien ikun xettiku dwaru. L-idea tal-kult Pawlin, per se, għalkemm ma kitibx daqshekk direttament fuqha, imma indirettament ikkontribwixxa ħafna, għaliex bir-riċerka tiegħu, per eżempju, fuq l-ismijiet tal-postijiet, eċċetera eċċetera, sab li diversi postijiet li skont, kien jingħad skont it-tradizzjoni, huma marbutin mal-kult Pawlin. Wieħed ma jistax jgħid daqshekk direttament li hemm rabta ċara, anzi, beda dan ifittex ismijiet tal-postijiet f'areas li sal-lum għadek issib allegatament connection mal-kult Pawlin. Kien isibhom miktubin differenti, kien isib referenzi li m'għandhom x'jaqsmu mal-kult Pawlin u hemmhekk allura wkoll qajjem ċertu mistoqsijiet. Forsi wkoll kien influwenzat personalment mill-għażliet u ħanejtek mill-ideat tiegħu. Allura hemmhekk l-istoriku dejjem għandu jkun ftit kawt. You don't want to get carried away, kif ngħidu hux. Jista' jkun li f'ċertu f'ċertu momenti bħal kulħadd, hux hekk, bħala awtur, Tiġri lil kulħadd din, you get carried away. Pereżempju, Godfrey Wettinger ma kienx skolar bibliku u eh, kellu aċċess pjuttost limitat anke għall-arkeoloġija. Mhux għaliex l-arkeoloġija ma ssirx Malta, imma kultant għaliex ir-riżultati eh, mhumiex daqshekk aċċessibbli għalina bħala membri eh, tal-pubbliku jew tal-komunità ta' nies li qegħdin jistudjaw il-passat. allura l-konklużjonijiet tiegħu forsi llum il-ġurnata jistgħu jiġu b'xi mod riveduti xi ftit, però b'mod ġenerali naqbel mal-approach u l-metodoloġija tiegħu li jiena nħobb insejħilha a healthy skepticism, jiġifieri li wieħed idur għall-fatti u mhux iħalli narrattiva, ċerta storja li toħodlu post l-analiżi u l-kritika personali tiegħu.
Wieħed mix-xogħlijiet monumentali ta' Wettinger, li ħadlu għexieren ta' snin biex lestih, kien il-pubblikazzjoni tal-Minuti tal-Università tas-seklu ħmistax. Huwa wieħed mill-manuskritti kbar importanti, għalija teżor nazzjonali li għandna fl-arkivji tal-bibljoteka tagħna, il-Unit 11. Huma minuti, huma laqgħat tas-seklu ħmistax, huma laqgħat tal-Università tal-Imdina, imma għandek ukoll ħafna materjal ieħor amministrattiv f'dan il-miġburin f'dan il-volum, f'dan il-manuskritt aktar minn 600 folio li Wettinger traskrivih eh, vers vers eh, uħut minn dawn il-paġni li hemm fil-Univille 11 u ma miktubim ċerta kalligrafija tas-seklu 15 li tassew trid taħriġ u għajnejk iridu jkunu qagħdu biex inti tifhem xi jkun qed jinkiteb, tipikament dak il-Latin amministrattiv tas-seklu 15, eh, spiss ukoll imħallat bi frażijiet ta' sqalli, eċetera, eċetera. Kundizzjonijiet ta' dawn il-manuskritti lanqas ma kienet perfetta, jiġifieri ħafna drabi l-kundizzjoni hemm u x-xogħol li sar kien wieħed importanti ħafna għax fetaħ it-triq ukoll biex imbagħad l-Università ddeċidiet li tibda l-pubblikazzjoni tad-Documentary Sources of Maltese History. li illum il-ġurnata hija librerija sħiħa ta' dokumenti fejn ħafna mill-volumi ġew editjati mill-Professur Stanley Fiorini u huma kontribut tassew importanti għall-istorja ta' Malta.
Qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' qabel waslu l-Ordni ta' San Ġwann f'Malta. X'kontribut ieħor ta' Wettinger f'dan il-qasam? Ħafna mid-dokumentazzjoni li għandna tal-Medjuevu tiżdied lejn is-seklu ħmistax. Fis-seklu ħmistax tibda ssib atti notarili, tibda ssib każijiet mill-Qorti tal-Isqof, tibda ssib ħafna materjal amministrattiv anke mill-arkivji ta' Sqallija li jagħmlulek possibbli li tistudja s-soċjetà, tistudja l-użanzi tan-nies, tistudja anke l-avvenimenti differenti li kien hemm f'Malta f'dawk il-mitt sena jew 150 sena sal-miġja tal-Kavalier ta' San Ġwann. Dan għamilielu possibbli lil Prof. Swettinger, per eżempju, li joħroġ ġojell ta' ktieb fl-1985 li huwa studju dwar il-komunità Lhudija ta' Malta u Għawdex, The Jews of Malta in the Later Middle Ages. Dan huwa xogħol fejn għandek studju ta' minoranza etniko-reliġjuża, li kienet parti importanti mis-soċjetà ta' gżejjer Maltin sat-tkeċċija tal-Lhud minn hawn fl-1492. L-istess bħalma fl-istudji tiegħu Wettinger kien studja minoranza oħra importanti oħra soċjali, dak il-każ ukoll li kienet l-iskjavi. Jiġifieri, kien iħobb idur ħafna lejn dawn it-temi. U ma rridux ninsew ukoll kontributi li għamel f'oqsma differenti ta' storja soċjali u anke ekonomika, per eżempju l-istudju tal-agrikoltura tal-gżejjer Maltin, li għadu validissimo sal-lum il-ġurnata. Kif rajna fi programm ieħor, Wettinger flimkien ma' Patri Mikiel Fsadni sabu xogħol letterarju magħruf bħala Il-Kantilena. Jiena kelli x-xorti li apparti li Wettinger kien għalliem tiegħi, supervisor tiegħi, kont naf ukoll mill-qrib lil Patri Mikiel. U t-tnejn kienu jitkellmu b'mod affettwuż lejn xulxin, jiġifieri kellhom din il-partnership importanti li bis-saħħa tagħha, Mhux biss saret is-sejba tal-Kantilena imma wkoll l-istudju li jippreżenta lill-pubbliku Malti din l-għanja li hija l-ewwel, l-eqdem Malti li għandna u għaldaqstant teżor nazzjonali. Ma kienx faċli dak iż-żmien għalihom li jiddeċifraw dak li sabu u ovvjament meta rrealizzaw li kienet l-eqdem għanja bil-Malti, irrealizzaw mal-ewwel li din kienet skoperta importanti ħafna. Kif imbagħad ġiet preżentata lill-udjenza Maltija u aktar tard studju li ħareġ wara aktar mirqum, jien għalija huma mumenti li jiddefinixxu Il-progress tal-istorja medjevali f'Malta mill-Indipendenza 'l hawn.
Issa se naqraw silta mill-pubblikazzjoni ta' Wettinger The Arabs in Malta. Islam in Malta. There is no doubt that for some three centuries Islam was the religion of the majority, if not the absolute totality, of the Maltese inhabitants.

Naħseb dik li tajdila dark humor forsi kien ċiniku ħafna u kellu ħabta eh, eh, speċjal xi ħaġa li inti isek ħadd forsi ma jgħidix, eżempju kon nkunu qed impaxxu fil-kantin imbagħad iqum u jgħid semmur mela good afternoon, issa tistgħu tibdew toqogħdu tajdu fuq speċi. Ittaqtqu fuqi għax la qomt u tlaqt. Eh, kellu ħabta wkoll u kellu 85 eh, ġifieri imma niftakru jgħid da xjuħu kemm idumu għaw xjuħ ma jmutu qatt da xjuħ li inti jaħsdek imma mbagħad tinduna li speċiet jgħid għalih ukoll.
Wettinger għallem ħafna studenti li ftit minnhom spiċċaw ukoll kollegi. X'effett ħalla Wettinger? Lili affettwani ħafna bħala akkademika jien u speċi bħala historian tallimt minn għandu ħafna x'kien supervisor tiegħi tat-teżi. U hemmhekk tallimt illi għax aħna meta tikteb fl-istorja li l-ewwel net dik minn għandha tallimt wara qattajt xejn jekk m'għandekx evidenza għaliha. U anki jekk għandek l-evidenza, għax inti kultant kulħadd ikun ferħan li sab xi ħaġa u u min daqshekk jgħid hekk. Imma mhux li tgħid hekk, jiġifieri oqgħod attent meta tiġi kif ħadd ehm, extrapolation, kif ħadd estrapola minn mill-affarijiet li sibt. Jiġifieri tiġrix biex eh, tibbotta l-aġenda tiegħek, imma eh, irid ikollok ħafna evidenza biex tkun tista' tgħid ftit, dik tallim ta' minnu dejjem inżomma f'moħħi, għax dejjem kollok periklu li tant tkun qed tifraħ li sib xi ħaġa li qed taqbel mal-interpretazzjoni tiegħek. Imma ma tix tiġri, irid ikollok ħafna evidenza biex tkun soda l-interpretazzjoni tiegħek. Dik li tallimt minn għandu ħafna u li li għeni u kol għalix kien avvanzat għal zminu, jina meta kun studenta jina t nitkelmu sa 35 sen ilu, jien xtaqt naħdem fuq nisa f'Malta. U dak iż-żmien l-università għad tindurom wieħed wieħed ma sibċe tutor jew supervisor għat-teżi, kollha bdew jgħidulux se tivvinta n-nisa m'għamlu xejn, ma tistax tagħmel teżi fuq hekk. Mbagħad niftakar ntqajt miegħu l-librerija eh, tal-università dejjem ngħidha din l-istorja u saqsejtu għalli mela għalli li jekk kienu hawn tista' tikteb fuqhom. U bisaħħa tiegħu li bdejt ir-riċerka tiegħi fil-fatt eh, għandi kodba u papers ippubblikati fuq hekk fejn jitlu n-nisa f'Malta. U oħra għallimni inti dejjem trid tispeċjalizzaw għax eh, għal-bidu tajt in-nisa f'Malta fl-istorja. U fil-pront Wettinger qal li le trid tiffoka u fil-fatt bdejt niffoka fuq is-seklu 18. Jiġifieri jiena nista' ngħid li naf ftit fuq in-nisa f'Malta fis-seklu 18. U dik oħra ta' Wettinger ma tistax tkun taf ħafna fuq kollox, imma dejjem trid tkun taf ħafna niftakru dejjem jgħid fuq ftit.
Il-Professur Godfrey Wettinger beda jgħallem fl-Università ta' Malta fl-1972. Il-Professur William Zammit, ir-riċerkatur ewlieni ta' dan il-programm, kien student ta' Wettinger. Nisimgħu ftit l-esperjenza tiegħu.
Jiena Profs. Godfrey Wettinger, jiġifieri għallimni għal snin twal, jiena fil-kors tiegħi tal-Baċellar fl-Edukazzjoni kien wieħed mill-għalliema tiegħi. Mhux biss kien jgħallimni fl-università imma kien ukoll ehm, il-supervisor tiegħi għal żewġ teżijiet. Ġifieri nista' ngħid illi nafu nafu daqsxejn mhux ħażin. Godfrey Wettinger kien bniedem uman kemm jista' jkun, jiġifieri qed nitkellmu fuq persuna li bniedem akkademiku mill-iktar serji, imma wkoll għandek l-element uman. Jiġifieri jiena li nista' ngħid kemm fil-klassijiet, kemm waqt is-sessjonijiet li kien ikollna tad-diskussjoni tat-teżijiet, kien bniedem illi jifhem lill-istudent, kien bniedem illi kellu kapaċità li jikkomunika mal-istudent, kien bniedem illi jagħti lill-istudent mhux biss dak li hu purament akkademiku, imma jiena nazzarda ngħid forsi iktar importanti minn hekk għax dak li hu akkademiku tista' taqra dwaru, tista' ssib dwaru, tirrixerka dwaru, l-imħabba lejn ir-riċerka, l-imħabba lejn l-istudju. Jiġifieri dik hija xi ħaġa Jiena naħseb hija fost l-iktar teżori illi Godfrey Wettinger ħalla lil ġenerazzjonijiet ta' studenti illi kien illi kien jgħallem illi għaddew illi għaddew minn taħt minn taħt tih. Wettinger kien għalliem li ħalla impatt qawwi fuq l-istudenti tiegħu. Godfrey Wettinger kellu kapaċitajiet kbar, jiġifieri apparti r-riċerka kbira li għamel, jiġifieri eh, Godfrey Wettinger ippubblika u r-riċerka li għamel għadha sal-lum ehm, fejn jidħol il-Medjuevu mhux biss hija hija hija standard hija hija għada għada fundamentali għall-istorja ta' Malta, imma kellu wkoll il-kapaċità li jikkomunika dak li jkun irriċerka, dak li jkun studja lill-istudent. U jikkomunikah b'mod ta' entużjażmu, jikkomunikah b'mod illi lilek idaħlek f'interess. Eh, per eżempju, kellu ħabta anki waqt il-lectures u għalliri jagħti aneddoti, jagħti rakkonti kif skopra l-kantilena, kif skopra dak id-dokument, kif wasal għal dik il-konklużjoni. Iġveri, Inti, l-iktar ħaġa, ħa ngħidu hekk, faċli llum, jiena nista' ngħid għax qiegħed fiha, jiġifieri l-iktar ħaġa faċli inti illi tagħti dak li riċerkajt. Huwa ħafna iktar interessanti u forsi mhux daqshekk mhux daqshekk faċli illi inti tikkomunika mal-istudent Mhux dak li taf, imma kif wasalt għalih, il-proċess ta' riċerka. U l-proċess ta' riċerka jdaħħal lill-istudent f'entużjażmu, il-proċess ta' riċerka jimmotiva lill-istudent jgħid isma' imma jiena nixtieq illi ukoll, Nesperjenza, mhux neċessarjament fil-Medju Evu għandna tant, għaw kull erja possibbli fejn jista' jistudja fil-kuntest Malti żgur. Imma l-fatt li inti għandek persuna quddiemek illi inti taf illi għamel din ir-riċerka kollha u Umilment qed jesponi miegħek kif wasal għall-materjal, kif sab il-problemi li kellu, l-ostakli li kellu dal-bniedem. Hija xi ħaġa li ngħid għalija jien fuq livell personali, żgur, żgur, żgur illi immotivatni nazzarda ngħid ħafna iktar milli sempliċement illi tkun taf il-kontenut tar-riċerka.
Ma jistax jonqos li riċerkatur u għalliem bħal Wettinger ma jkollux librerija mdaqqsa. Il-Professur Wettinger minn dejjem wera x-xewqa illi l-kollezzjoni tiegħu ta' manuskritti, kotba, karti ta' riċerka jiġu fil-librerija tal-Università. U ma xtaqx illi wara mewtu dal-materjal jispiċċa fuq irkant għall-għaliex jekk isir hekk kienet tiġi sparpaljata l-kollezzjoni. Allura u li jagħmel ħalla din il-kollezzjoni blegat l-Librerija tal-Università ta' Malta.
Fil-Librerija ta' Wettinger wieħed isib kollezzjonijiet speċjalizzati. Di tissejjaħ kollezzjoni speċjalizzata. Il-Professur Wettinger kien riċerkatur storjografiku. Ir-riċerka tiegħu kienet tiffoka ħafna fuq iż-żmien tal-Medjuevu. U kien iżur ħafna arkivji kemm Malta kemm kif ukoll barra minn Malta u kien jikkopja bidejh manuskritti sħaħ fir-riċerka tiegħu. U ftit ftit Meta bdiet dieħla t-teknoloġija, beda minflok jikkopja beda jitlob fotokopji tal-materjal. Hu kien iżur pajjiżi bħal pereżempju fil-Lvant Nofsani, il-Libanu, l-Iran, anke Sqallija. U dal-materjal kollu qiegħed hawnhekk issa, jifforma parti mill-kollezzjoni ta' Godfrey Wettinger. Barra minn hekk, hu għandu kollezzjoni sabiħa ta' kotba. il-fuq minn 6500 ktieb kellu fil-librerija tiegħu. U dawn ukoll qegħdin hawnhekk. U meta kien isifer kien jixtri kotba li ma jsibx jixtri minn hawn Malta. Allura, speċi dejjem issir iżjed sinjura il-librerija tiegħu. Ovvjament hemm ħafna kotba tal-istorja fiha, ħabba li hu kien kienet in-niċċa tiegħu. Barra kotba tal-istorja, però ukoll kotba fuq eh, reliġjoni Islamika, fuq demografija, eni kodba li kienu jinteressawħ kien jixtri u kien iġemma. Pero għanna niċċa sabiħa aħna ta' kodba tal-melitenzja. fil-librerija tiegħu. Hemm elitenzja bikrija, fosthom hemm il-kodiċi ta' Derohan li jmur lura għal 1805, dan qiegħed f'żewġ volumi u l-illustrazzjonijiet ta' ġo fih huma kollha intatti.
Minn barra l-kotba insibu wkoll diversi memorabilia li jagħmlu parti minn din il-kollezzjoni. Bħala memorabilia aħna tiegħu għandna Għandna d-desk tiegħu, l-iskrivanija, għandna s-siġġu, għandna xi satchels li kien juża hu, għandna t-typewriter, kif ukoll għandna it-toga eh, tiegħu li kien jilbes hu. Grazzi għal professur Godfrey Wettinger, ir-riċerka natat professjonalità kif ukoll serjetà. Għandna nkunu grati lejn il-professur Wettinger li ġab il-qudiem ir-riċerka fl-istorja ta' Malta, kif ukoll għas-sejbiet li għamel.